Ka man dɔɣi tɔbu maa na yɛbu sa, N ŋɔ ya, man ku mali kpɛm ka niri lan ŋme m-bia. N ku mali kpɛm ka niri lan ŋme m paɣa, dama n suhu zuɣu zooi bihu ni dugu zali maa duni yɛla zuɣu wɔbigu. Nir ka pa ti yihi paɣ ka chɛ n-kpɛhi paɣa, paɣ kam zabiri lan nyuli, ma ka ti ni zabiri n-nyuli mi, ka yilibilaa zabiri nyuli, ka gbanzam zabiri nyuli, do ka n daŋ ka nyɔhi di teei ma ka kpali ma. N yɛbila o yuli daa booni Zɔbaam la sana, Sarinjɛ Sulimaan tuus.
Ti yab kum naa Simani daanfooni m-bala. O yabira nyɛla kum naa Alu. Kum naa Alu n-yɛn dɔɣi dɔɣi kum naa Shiro. Alu dapali ban kahi Turugoma ban kahi labisina, ban daa yɛrira ban yɛn chihi, ban daa pirira ban kurigi li, ban mi daa pamla ban yirigi li. Jukangbani n-kuli di via, Nabia ŋun ŋmɛlim ni o ku leei nam o toli. Ayaba kum naa shiro maa mabia daa nyɛla kum naa Yisa Kurili. Bimbira din vuhi kpɛbu ku vuhi kurigu yin yaa ŋma si yɔbu bihi maŋ zuɣu ka kun dana mɔni. Ban bi tɔŋ kun wɔbi ka ban tɔŋ ŋun jɛri soya na ka o chaŋ buɣi o mali ŋun ti ŋme kuŋ o ŋmela jirigu Yisa ŋun ti tu kuŋ o tula bimbiɛm Yisa. Ayaba kum naa Yisa Kurili maa n-daa yɛn dɔɣi o zuɣu kum naa Zakali kɔnsikɔnsi nim zaa bɛni ŋun daa tooi kari o yoli Zalibaɣisa ka o kɔŋ Dagbaŋ paabila na. A yɛb kum ni a za kali maa miri a yɛn dɔɣi n dɔɣi o zuɣu zuɣulansi maa ni Dagbaŋ bi tam sim li bi ku tam biɛm ŋun yɛla Ka a yɛb zuɣulansi maa ni maa n daa dɔɣi o zuɣu ka o daa ʒin gbaŋ ka chaŋ ti ʒe Yaapɛ Zɔɣu ka di niŋ ka Savinaa bi ka jihi paɣibila chani nyɔŋ polo ni o ti bɔbi o maŋa a yɛb ŋɔ maa n daa sɔŋ ba ka bi daa kuna ka Savinaa bi ka jihi suhu ti paligi din daa niŋ ka a yɛba bɔ fo Sabina bi ka ja paɣasanda pala bofo tintini sankara bi ŋmaa tono ni deemiya chɛnti to ni deemiya ka laba kuni ni deemiya ni o nyila na bihi gungbun kuli o ku dee duniya tala jankuro diri sankari biɛri baa naa mi baa nɛri bee baa kuliga pa gɔri jɛrigu nyɛ ŋmari gɔŋ tam miri jɔŋ ya ti yuun la bin bɔri nambo da tɛni ti bola bo ka bom bom bi nyu sokam bobo daliri lana ni ŋun nyɛla samban mi ka ŋun bi chɛ ninkura bali ni bihi a yɛri sabina bi ka ji n daa paai saɣa nɛra ka o tim ti yɛ o ni o kulimi na Di saha nyɛ o daa labi yiŋ na n-gari kuli zuɣu n-gari kuli zuɣu ka bɛ ti leegi o zuɣu laa zubihi lan yɛli ka o naan chani ti diri kumbuŋ daa ka kpahi ni kumbuŋ niŋ hala n-nya bɛ ni tumdi bɛ tuma shɛm ka nya bɛ biɛhisi ni nyɛ shɛŋa ka pili kumbuŋ biɛla biɛla niŋdi o nɛma ni kunna ka kumbuŋ nim bi mi shee a yaba Kum naa bila gariŋga malila tia da pali gariŋga ŋun daa yɛli kumbuni nua ni ŋun pala dundɔŋɔ pala sapaɣu pala sheeho pala gibiribo pala sangondili o nyɛla alima da pali gariŋga ŋun ti dam gariŋga ka o piɛbi saha dalibira ayɛbu kum naa bila gariŋga n daa kani bira zɔn ti gbaai la ayɛba kum naa bila na nyaŋ ayɛbu kum naa bila bili ni kani ka bi zɔn ti gbaagi ayɛba kum naa sima la Shɛtu ʒiɛɣubiɛ yɔɣu yɛlli ni ŋun ti tum ka di viɛla o bihibili ŋun bi ti tum ka di bɛ o paɣaba bini yɔɣu yɛla di ŋmanila paangbaya ŋun bi baŋ gbaaba din gbaai dabigu niŋ o nuu ni to a yɛbi kumi ni a simaali la ŋɔ maa n-kani ka bi zaŋ kumbuŋ maa n-zaŋ ti a yɛba ti saai sabina a bi ka di paai savili ka o zaŋ kumbuŋ maa zaŋ ti a yɛbi zuɣu laɣizubihi lana ka o leegi kumbuŋ ni a yi sabila wa tuntun biri yue biri kwa dunsi yiri o ta ni bi labi tabi dɔmi bi ku nyɛ suhudim kumbu ni daa jɛla ni di miri a paaba mi waazu yisaaka kundun piri kurigu namda o ku nɔrila jɛmma jɛmma ka chɛ kpɛŋ ŋun lahi pahi kpɛŋ zuɣu jɛligu nyɛ biɛɣu ni asiba maasi o bi mi ni wuntaŋ ni paai o a yɛm ni o bi bɔri kɔŋkoba yɛligu Ɛhɛ, a yɛm naa zaɣili mini daaya ni kɔŋkɔba yɛligu ni wurim tiŋa ka laɣim yɛlimi ka di maan tiŋa. To a yɛbu kumi naa Yisabili maa ŋun daa yɛn dɔɣi dɔɣi ti yɛbu ŋɔ maa kumi naa Simaani da eh, a ŋun daa yɛn dɔɣi dɔɣi ti yɛbu kumi naa Simaani ŋɔ maa Ni yɛmani n-yi kul laɣim taba shee yɛŋgoliŋgu kɔŋko kpari bimbɛmlana, ŋun tooi kɔri waayɔ o gari ni a kaɣili a yaba ko mini ni a simani ŋɔ mi n-yɛn dɔɣi dɔɣi a yaba biliŋlana, biliŋlam Musa bee biliŋlam Mushɛm m-bala maa. To a yɛligu n-lan mu shɛ ŋɔ maa, bɔɣi ni a yili ka o zaŋ na ti deei gbaliŋ ŋɔ maa. O ba ku mi na simani, bɔɣi ni a yili maa ka o zaŋ na ti deei kumbɔŋ. Di zuɣu Naawuni niŋ a barika ni ni ku yɛn shiri kukoli keegu ŋɔ. M ma ka n ni ziya ni Naawuni cheli zuura ka ŋun zuuri tom pa o ni ka o dɔɣi dunia bali na ka kaya n zaŋ bol o ba o di wubigu paɣisiya balim balim dunia sura.